Ĩndĩ o kuoyaga Simon Kibe, we ndũkĩmenyereirwo nĩ mwathani. niĩ ndĩ mũkenu na ndĩ mwega biũ Ĩĩ, na ngacokia ngatho ndĩ na ndũmĩrĩri nyingĩ kuma mĩena na mĩena ya bũrũri makiuga nĩ mak- nĩ ũkoretwo ũrĩ kĩrathimo mĩtũrĩre-inĩ ya andũ aingĩ amen. na ũndũ ũcio rĩu onani ngũkũhoera ũgĩe na hinya makĩria Ĩĩ nĩguo. ũthiĩ na mbere na kũhunjia ũhoro ũyũ na ũhunjie nama na kĩhoto Amen. Rĩu ihinda rĩrĩ ngwenda gũkũnengera mwaro ũyũ wambe ũgeithie mũthikĩrĩria wa Inoro FM Ĩĩ. wona wamũgeithia ũcoke ũrike kiugo-inĩ oro ũndũ ũmwe na mahoya tondũ we nĩ ũĩ Ĩĩ. mũtu- mũ- nĩ ũĩ ũrĩa mũtaratara ũrĩa ũtwarithagia na mbere Ĩĩ nĩguo nĩguo No- Simon Kibe. no tũthiĩ na mbere Pastor Rose wambĩrĩrie na ngeithi Ĩĩ nĩngwĩra mweke ũyũ ngeithie mũthikĩrĩria wakwa wa Inoro o handũ hothe ũrĩ Ah, nĩ ngũkũgeithia ũkĩruta wĩra waku ũgĩũkĩra na nĩgetha wambĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ wambanĩrĩrie na ngai ngai akũrathime hau ũrĩ na ũgĩthikĩrĩria kiugo kĩa ũmũthĩ rĩu ningĩ ũkĩambĩrĩria na ihoya ũmenye atĩ ngai e hamwe nawe nĩguo nĩguo amen no ũthiĩ na mbere pastor rose rĩu ĩĩ thengiũ mũno mũthenya wa ũmũthĩ Nĩ ngwenda tũ, ah, tũigue ũrĩa Ngai aratwĩra kiugo na, na njĩra nguhĩ mũno, nĩ getha twanjĩrĩrie gũthaithana, nĩ tondũ nĩ atũtuĩte a gũthaithana, na nĩ getha agatũigua e gwake igũrũ. Ah, ndĩrenda kũ, kũ, gũkwĩra Ngai nĩ agarũranagia maũndũ. Marĩa mabange, mangĩkorwo me mabange me moru, Ngai nĩagarũranagia na akamatua mega. Mwathani akũrathime. Ngwaria mũno na ihenya ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Moridekai, na ũngĩ wetagwo Hamani. Moridekai arĩ Mũyahudi wandĩkĩtwo kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki. Hau nĩho aikaraga na nĩho agĩcaragia ũboco wake. Na Moridekai ũyũ-rĩ, Nowe warĩ mamawe wa Esta ũrĩa warĩ kuini. Na rĩu ndiarie ũhoro wa, eh, wake hĩndĩ ĩngĩ, ngwaria ũhoro wa Moridekai na mũndũ ũcio ũngĩ wetagwo Hamani. Hamani nake aarĩ mũnene wa anene othe bũrũri-inĩ. Ũcio nĩ ta kuuga atĩ aarĩ seco- second from the king. wa kerĩ wathani-inĩ ah, kuma kwĩ mũthamaki rĩu mũrindekai mahinda mamwe arĩ hau kĩhingo-inĩ nĩ ahithũririe hitho mũthamaki nĩ arabangĩrwo kũragwo akĩra Esther Queen nake Esther akĩra mũthamaki Mũri- ah, m- nake Hamani rĩ mũnene rĩ Akĩhĩtũkĩra hau ngĩti-inĩ-rĩ, nĩendaga ainamĩrĩrwo nĩ andũ othe arĩa maarĩ hau ngĩti-inĩ. Tondũ we nĩ mũhoi Ngai na nĩendete Ngai, na nĩoĩ mĩtugo ya Ayahudi moĩ kũinamĩrĩra o Ngai, ndangĩakĩinamĩrĩire. Na nĩkĩo Hamani nĩaiguire ũũru mũno, na agĩthondeka watho. Akiuga nĩegũthondeka watho na wĩkĩrwo kĩrore na mbeca ya mũthamaki wa kũũragithia Ayahudi othe. Nake Moridekai-rĩ, nake agĩkĩĩra Esta, Menya wee wĩ kuini, o nawe wĩ Mũyahudi ndũrĩ hega. Ndũngĩrega kũhonokia mũhĩrĩga waku ihinda rĩrĩ Ũteithio witũ no uume kũndũ kũngĩ, no we no ũthire. Ah, Kwoguo-rĩ, Esta agĩkiuga atĩ nĩ mena Moridekai, ĩra Ayahudi othe handũ marĩ, mehinge thikũ ithatũ, na nĩgetha watho ũyũ ah, Ngai a- aigue agarũre watho ũyũ. Ah, Rĩu-rĩ, O mahinda marĩa makĩhoyaga mathirĩkĩte, na Moridekai agĩkĩra ngũnia, agĩkĩra nguo ya kĩeha. Hĩndĩ ĩyo noguo mũthamaki mũthenya ũmwe agirwo nĩ toro, akĩũrwo nĩ toro, akĩoya mbuku ĩrĩa ya rekondi. githĩ kumbe harĩ ũndũ mũrindekai ekire na akĩũria esta mũ- ah, mũtumia wake ĩ mũndũ ũyũ gwĩtwo mũrindekai rĩ nĩ atĩ agwetirwo mahinda marĩa hithũririe hitho atĩ mũthamaki nĩ arenda kũragwo esta akiuga gũtirĩ ũndũ ekirwo na nĩ ũraririkana o rĩndĩ hĩndĩ ĩyo kwĩna watho ũrutĩtwo nĩ hamani

hamani akĩmenya o no niĩ nĩ niĩ eh, ngenetie mũthamaki kuoguo rĩ agĩkiuga maũndũ marĩa mothe mega akiuga nĩekwo atĩrĩrĩ nĩakĩrwo nguo ya mũthamaki n- na haicio mbarathi ya mũthamaki Ah, na mũnene ũmwe mũnene mũno wa mũthamaki amũthiũrũrũkie itũũra rĩothe akiugaga atĩrĩrĩ ta rorai ũrĩa mũndũ ũrĩa mũthamaki e- ekwenda ekagwo Hĩ? o hĩndĩ ĩyo hĩndĩ ĩyo rĩ ah, mũthamaki akĩmwĩra teng'era ũthi woe mũrindekai ũmwĩke maũndũ macio hamani akĩmaka agĩteng'era kwĩ mũtumia wake akĩmwĩra ũrĩa gwathiĩ nake mũtumia wake akĩmwĩra atĩrĩrĩ njuĩ ndikwĩraga angĩkorwo mũrindekai nĩ mũyahudi no egũkũhota tondũ mũ- ah, mũtumia nĩ akĩmenyete marĩa ah, hamani ah, ekĩte nake esta kumbe kũrĩa nĩ a- ihoya nĩ rĩkinyire nathi kwa mũthamaki ah, etĩkĩrwo tondũ mũ- ah, kwini ndangĩetĩkĩrirwo ihinda rĩake rĩtakinyĩte rĩu kwoguo rĩrĩa athire ah, kwĩ mũthamaki ona mahinda make matakinyĩte agĩtambũrũkĩrio mũtĩ ah, ah, ah, ũguo nĩ kuga mũthamaki nĩ- nĩetĩkĩrĩte oke agĩthiĩ akĩmwĩra nĩ ngwenda gĩathĩ tũrĩanĩre nawe na hamani haya Ku- kuoguo gĩathĩ kĩrĩa arenja nĩgetha imbũranie ah, ah, mũri- mũrũ- mũ- mũndũ gwĩtwo hamani ũrĩa abangĩte kũraga Ayahudi, na mm, mm, agĩkiumbũrania Hamani, agĩkiuga ũrĩa abangĩte kũmũũraga o nake we mwenyewe. Hamani amenyeire hau atĩ Esta nĩ Mũyahudi. Woi akĩgwa magũrũ-inĩ ma Esta akĩmũthaithe tondũ rĩu rĩrĩa ah, mũthamaki aiguire ũguo no gũkĩra na igũrũ akiuma na nja nĩ kũigua ndeto ĩyo ĩ nditũ na agĩcoka kwĩhũgũra ĩ ũyũ ningĩ hamani agwĩrĩire kuini ee ningĩ nĩ gũthi kwĩ mũtumia wakwa ndĩrĩ o haha hamani akĩoywo na agĩthi Agĩ- akĩũragwo na nyamũ ĩtagwo njibe mĩtĩ ĩcuragia andũ kũrĩa kũraihu ĩrĩa athondekeire mũ- wa- mũndũ gwĩtwo ah, mũridekai ndĩrenda kũ- gũkwĩra atĩrĩrĩ ũmũthĩ ũyũ na ndĩrarĩria mũndũ ũyũ ũthugundaga maũndũ moru koguo na mũndũ ũyũ wa ngai ũrĩa ũragĩra kwa ngai agathiĩ gũthaitha ngai nĩ tondũ maũndũ nĩ mathũkire hamani nake ngakwĩra atĩrĩrĩ we hamani we ũth- ũnyariraga andũ kũu wĩra-inĩ ona kana nĩ kũrĩa mũciĩ kana nĩ harĩ othe ũ- ũgakua ihinda rĩaku ĩtarĩ ikinyu we ũnyariraga arĩa angĩ nawe mũndũ ũyũ wa ngai ũgwĩtwo ah, mũrindekai Ngai noya gu- nao agakũhingĩria kĩrĩrĩria gwĩka wega mũthenya ũmwe ibuku rigwa rĩ haha rĩandĩkĩtwo rekondi njega ciaku nĩ gũgakinya mũthenya ũmwe ngai akũririkane akwambararie na igũrũ togwambararirie morinjekai thiĩ na mbere na gwĩka wega nĩ tondũ nĩ ũgekirwo gĩcũhĩ kĩa mũthamaki nĩ ũgekwo maũndũ mega nĩ ũgekirwo nguo ya mũthamaki nĩ ũgekora wambararĩtio ũgithiũrũrũkio nĩ thũ yaku ĩkiugaga atĩrĩrĩ ũyũ nĩ mũhoi ngai nĩ tondũ kiugo kĩratwĩra atĩrĩrĩ atĩ kuma hau na andũ nĩ moĩ ayahudi nĩ makoragwo tarehe eh, mũthenya mũna atĩ andũ manjĩrĩirie gwĩtwa ayahudi andũ manjĩrĩirie kwĩhi- kwĩgiritania na ayahudi O- onao makoiga onani ndĩ mũyahudi mekagĩra kakũbia kanini haha mũtwe makenjĩrĩria gwĩkĩra tũkũbia tũu na mĩtugo ya ayahudi tondũ he andũ mahoire ihoya rĩgĩkinya igũrũ he andũ mahutirie ngai mũrindekai nĩ ekire maũndũ nĩ ahoire ihoya rĩgĩkinyĩra ngai na igarũranĩrio maũndũ maũndũ atu- gwatuĩtwo ekũragwo na aconorithio ambwo mũtĩ igũrũ thũ yake gwakĩire rũciũ Gũgĩkwo kĩũndũ ta kĩrĩa Sami oigaga nĩ gũgangĩ, nĩ gũgekwo kĩũndũ. Kĩu nĩ kĩũndũ gĩekirwo mu- a- Hamani. Nake ma- nake Moridekai agĩkwo nake kĩũndũ kĩega. Ngwĩciria ũcio nĩ ũndũ mwega, no ũrekirwo kĩũndũ. Nake ũyũ agĩkwo ũndũ mwega,

we nĩ ũkũhona thiĩ na mbere na gwĩka maũndũ mega we wi wa ngai na thĩ yothe nĩ ĩkamenya thũ ciaku ikoya gĩconoko rũ- mu- o mũthenya ũmwe o ũrĩa nawe ũgakorwo ũhaicĩtio mbarathi igũrũ igatiga cia kũhaicia mbarathi igũrũ ikiugaga ũyũ nĩwe Mũndũ ũrĩa ũkenetie mũthamaki mũno, ũyũ nĩwe ahumbĩtwo nguo ya mũthamaki, ũyũ nĩwe wĩkĩrĩtwo gĩcũhĩ kĩa mũthamaki, ũyũ nĩwe wĩ mbarathi igũrũ, nĩ akenetie mũthamaki, nake mũthamaki Jesu nĩ mũkenu, na nĩ egũgwĩka maũndũ ma ũtugi, ũgwĩkwo andũ-ĩ, hĩ hĩ, Ndo ciaku igĩkwo kĩũnjũ nawe ũgĩkwo ũndũ wa kĩrathimo ĩ ndoikare hau wone ndoikare wone na thũ nĩ cikuona arata nao nĩ megũkena mbugĩrĩrio nĩ gũkorwo ĩkuo bũrũri mũgima na ma- mabũrũri mothe nĩ gũkũmenyeka atĩ kwĩna mũndũ wa ngai wahoire ekĩrĩte ikũnia wahoire hau agĩthiĩ kĩrĩma-inĩ agĩkĩta ngai na ngai akĩmũririkana nĩ ihinda mũthĩ ũyũ ũraririkanwa nĩ ihinda ibuku rĩraguũrio rekondi ĩ haha rekondi ĩ haha wĩkĩtwo maũndũ moru ona ũkahatĩrĩrio reke ngwĩre rekondi ĩ haha Oh, hamani akaga maũndũ ehithĩte wika athondekithagia watho akamenya ayarĩ ona ndikũraga gaka gaiki kamũrindekai gũkoraga niria hamwe na mũhĩrĩga wao wothe na hindi ĩyo ndaramenya nginya mũtumia wa mũthamaki nĩ mũhoi ngai nĩ mũyahudi ũcio arathondekera watho Ma- watho macio magĩthario mothe megũthario mothe mawatho ma gũkĩrĩra andũ a ngai megũthario mothe ma- mawatho moru maku ona kana nĩ ũreheirwo irũa kuma kũ na nĩ rĩ- rĩ-

mbembe hĩndĩ ya mĩũru ĩrĩgarũrũkaga ĩcokereire mwene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo wa nazareti ũmũthĩ ũyũ tũkũhoya ihoya rĩa kũhũndũra maũru mothe macokio kwĩ hamani tondũ bibilia ĩroiga gũtirĩ ũndũ judgment nĩ yakinyĩte ya hamani nĩ mũico wake nĩ wakinyĩte na reke ngwĩre andũ mekaga maũndũ moru rĩ

gũthomboza kwa ngai nyonaga kwĩna andũ mathiaga magatua kanitha makaiya reke ngwĩre andũ matengeretio nĩ gĩkuũ tondũ ona ũngĩaga kũnyitwo we nĩkĩ kĩ wĩna kĩo nyũmba nĩkĩ kĩ wathiĩ kũiya ũgathiĩ ũkaiya mũndũ tani mũhoi ũtũragia andũ ũtukũ na mũthenya kaĩ ũtara ateng'eri ũgũteng'eria gĩkuũ-ĩ ũgũteng'eria maũndũ-ĩ kana ũgathiĩ kuga atĩrĩrĩ gaka kamũhunjia haha reke ngwĩre na ndui ũrĩa gĩkaga na ngai reke ngwĩre ndũtige gwĩthombo- gũthombotha njũkĩ ndũtige nĩ tondũ ah, ba- nĩ ũgũthombotha itho Ah, bibilia ĩroiga ka mũndũ kau ũroiga nĩ kahoi kahana kĩũma kĩa ritho kĩa ngai rĩu reke ngwĩre mũhoi ũyũ reke- tũra hau ha he ngai no thingu no ũhoro wa ma Ndirakenio nĩ ahunjia ona arĩa maracokanĩrĩria andũ a nduthi. Ngai aromarathima. Nĩ ndĩraigua maũndũ mega mũreka. Ngai ekũmwĩka wega na amwambararie. Ndirakenio nĩ arĩa marorwo nĩ toro ona ta thaa ta ici kũrĩ andũ ma- morĩtwo nĩ toro nĩgetha mathaithanĩrĩre ah, bũrũri mathaithanĩre ciana

Kwĩna, kwĩna kiriro kĩngĩ kĩihũrĩte magoti-inĩ na nĩ ndindaga ngiuga na niĩ thiaga na ũrĩa roho aranjĩra anjĩra rĩu nĩ ngiraũndi ĩhana ũũ na ũguo nĩguo thiaga tondũ tũtungatagĩra andũ na tũtungatagĩra maũndũ marĩa mekuo nĩgetha tũmere maũndũ marĩa mekuo ngai nĩ arathira namo ngai aromũrathima na aromwenda mũkĩhingia watho wake na mũtuĩke ahoi rĩu mahinda maya nĩ kũhoya tũkũhoya nĩgetha nake ngai atũigue na atũiguĩrĩre tha nĩ tondũ maũndũ nĩ maingĩ marenda kũmomorwo ũmũthĩ ũyũ nĩ tũkũmomora eh, ikuũ icio ibangĩtwo nĩ ngoma nĩ tũkũgwĩtia maũndũ maitũ marĩa kũrĩa mahatĩte nĩgetha ngai witũ atuĩke wa gũtũigua rekei tũthiĩ mbere-inĩ ya ngai eh, tuhoe mwathani ngai munene eh, waita owe wi hinya hinya munene we wi kihoti wa ihoti kihoti wa jakubu twagutia na twakwinyihiria ni twahehenjeka ni twahera hari we ngai tuigue tha ngai ni tondu turi andu aku weyumbiire na moko maku ugicoka ugituhe mihumu yaku yaku ĩyo tũraria nayo ngai thĩ witũ gĩtũhe hinya na nĩguo andũ aku nĩ mokĩrĩte na nĩguo hinya ũcio marathikĩrĩria naguo na nĩyo ndĩrahoera tha ici nĩyo ndĩrathaithanĩrĩra na ngamera kiugo ũrĩa ũranjĩra ngamakania arĩa marabanga maũndũ moru ngamera nĩ megwĩkwo ũru nĩ- nĩwe ngamera matigane na njĩra njũru ona tũtigane na njĩra njũru nĩgetha mwathani twĩke ta wendo waku ngai wa kĩgongona ngai wa maithe maitũ iburahĩmu na isaka na jakubu otorĩ ũnene waku wĩ mũnene ndagũthaitha mũthenya wa ũmũthĩ Mũndũ ũrĩa ũhana ta Moridekai, mũndũ ũrĩa ũkũthaithĩte na agagwĩta, oya mbuku ĩyo yaku Ngai, humbũria kĩririkano. Ũroiga we ũrĩhaga wega na we- na wega, no ndũhana ta mũ- ũrĩa mũũru ũrĩhaga ah, wega na ũũru. ndagũthaitha jehova harũrũka harũrũka ũtũigue ngai mũthamaki wa thayũ nĩ to twanagwĩta twanakũinamĩrĩra ngai na rĩu nĩ ũratũigua nĩ ũtũiguĩte nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ ngai wa maũndũ marĩa ũkũgarũrania atĩrĩrĩ ngai maũndũ marĩa mabangĩtwo moru nĩ ta ndungata yaku ndanagwĩta na wananjigi wa ngai magarũranie magarũranie ngai wa kĩgongona nĩ ndaririkana ciana icio ndoiga atĩrĩrĩ mwathani ngai wa kĩgongona ndaruma ũrĩu ndaruma ũnyui wa bangi ndaruma ũrĩu o wothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo cokieria aciari ciana ciao nĩ tondũ nĩ matunyĩtwo nĩ ũrĩa moru ngai wa kĩgongona ndagũthaitha ũcokanĩrĩrie mĩciĩ nĩ tondũ ĩraikara ĩhana mathekania ĩmwe mũthuri nĩ araruga kanyũngũ gake na mũtumia gake makaga gũikara ta wendo waku ngai nĩ ndĩroinanga roho ũrĩa ũingĩte nĩte mĩciĩ atĩ andũ no matiranĩire no mahugukanĩire ngai wa kĩgongona cokia gĩtina rĩa kĩarĩ kĩa adamu na hawa nĩ tondũ wa adamu wonire hawa agĩkena thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu nĩ ndoinanga ngoma icio cire cirũgamĩte ci very strong nĩ ndaciarũrũkia gũcokia thĩ wa magũrũ maitũ maroho mothe moru makwa ngoma nĩ ndamũinanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo wa nazareti nĩ ndaruma maroho ma gũcenjanagia irathimo maroho ma kuoya cioneki cia andũ nĩ ndamaruma ndoiga andũ matirĩikara koragwo marĩega magetoru ndeiga atĩrĩrĩ matirĩrutaga wĩra makaruta wĩra ona kũu wĩra-inĩ magatuĩka nĩ macenjanĩrio ngaiga o mũndũ arĩrĩhagwo mũcara wake kũringana na wĩra wake arĩkagwo maũndũ mega kũringana na wega wake arĩkagwo kũringana nake mĩtĩ ĩrĩa tuĩrĩire noyo oteo ya hamani ikũmũtuĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩa inene rĩa jesu kristo wa nazareti ndĩroiga gũkũ rĩera-inĩ maũndũ nĩ macenjie marĩa mekĩrĩtwo ũru nĩ macenjie rekondi iria bairo ihithagwo cia maũndũ mega tũiga bairo cio ciigwo hau igũrũ na ũrĩa ũhitaga bairo ona kũu wĩra-inĩ kĩoiga nĩ ndampararais moko macio ma gwĩka maũndũ moru ndakahote gwĩka maũndũ moru na nĩgetha eke aige rekondi straight ta ici ciaigĩtwo cia mũrindekai nĩgetha cionekane nĩ mũthamaki mũthamaki korwo nĩ ciahithanĩtio rĩ kana gũgekĩrwo nĩ mũndũ mũna rĩ waimbũrire hitho ĩyo rĩ Mo- ah, mũrindekai ndangĩonire kĩhoto gĩake ndaiga bairo kũndũ guothe nĩ cigwo wega thĩinĩ wa kenya tondũ bairo nĩcio cigĩtwo ũru mũno bairo nĩ cio cihĩngĩcanĩtio andũ makabutagwo matarĩ na kĩndũ mekĩte nĩ ndarega roho wa kũbutana nĩ ndarega roho wa gũkanĩrĩra nĩ ndarega roho wa gũtiganĩra ona wĩra-inĩ njĩrĩtwo kũihũrĩte ũguo ngai nĩ ndĩrahoera andũ wĩra-inĩ sekta ciothe ngai wa kĩgongona ũrĩa andũ marĩrĩte ngai kinyia kĩrĩro kĩu mũico thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo wa nazareti ndoiga kĩrĩro gĩa njũa rĩega gĩkinye mũico ndoiga gĩkinye mũico by fire by thunder ndoiga ngai hũthĩra ciraha ciaku cia marurume marĩa ũrurumagia kinya mũndũ akaruruma nda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu ũrĩa ũreka maũndũ moru ndoiga rĩu gwĩkwo maũndũ mega

thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo wa nazareti ngai mũthamaki wa thayũ no tũrahoera bũrũri ũyũ witũ gũthiĩ kwagĩrĩte rĩu nĩ tũrakena kwĩna thayũ na rĩu ndahoya thayũ ũcio tũre mwathani ndahoera kanitha wa mwathi jesu ndahumbĩra na ah, thakame yaku

igongona ndahoya na nĩgetha mĩciĩ yaku ĩngĩrũgama nĩ ndaririkana andũ othe arwaru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo wa nazareti maririkane baba vui nĩ maracaya nĩ ndoya hinya na wathani nĩ ndatuanga hinya wa mĩrimũ nĩ ndaũthũkangia nĩ ndoiga atĩrĩrĩ na ũndũ wa hinya wa mwathi jesu Ho, ho, wahonanagia na ũkariũkania jesu witũ honia andũ aya ngai angĩkorwo me thibitarĩ mahonie angĩkorwo me mĩciĩ mahonie maririkane mwathani ndahoera andũ arĩa mena mathĩna angĩ nĩ maranjĩra ona ũhoro wa nyũmba Baba witũ reke matikahatĩrĩrio na njĩra o yothe reke mwathani ũmaiguĩrĩre tha reke ona o- metererwo ngai the witũ nawe ũmarathime ũma- meke wega gũtikagĩe na mũndũ gũconorithio na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ nĩ ndaririkana andũ arĩa manjĩrĩte tũhoere mwa- mũtungatĩri hoera nĩ ngwenda mwana Mwathani ndoiga nda ciao irorathimwo, na irotu, irogĩa na muoyo, gũikare ciana, na mathereme, o ta ũrĩa Sa- Sara arathimirwo, ũngĩmarathima. Nĩ ndaririkana, Mũthamaki mwega, harĩa manjĩrĩte atĩrĩrĩ, Nĩ maakombire na nĩ marenda kũrĩha na nĩ mararandũrwo. Nĩ ndameteria kĩrathimo gĩaku, Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩrĩa inene rĩa Jesu Kristo. Nĩ ndaririkana, Mũthamaki, Baba witũ kũririkana, o na gũkũ Inooro, Mũthamaki, nĩ ndakũririkana, na wanjĩrĩrie na macaria na ũcokerere acio angĩ othe mwathani ona kibe nĩ ndamũririkana ngai wa kĩgongona mũrigicagĩrie na thakame na ũkamwĩka wega ona wambũi wa mũturi nĩ ndamaririkana ona kamau na njoroge arĩa mwathani me haha marĩtwa-inĩ kanua-inĩ gakwa Nĩ ndamagweta, o na acio mat itoĩ, nĩ ndamagweta, marathime kũndũ kũu, nĩ tondũ, Mwathani, nĩ kuo ndĩngĩhoera andũ aku. Mwathani, ũrogocwo na ũrokumio. Nĩ ndakĩririkana a, anene othe, ndaririkana President witũ, Ruto. Mũrathime Ngai, o na anene othe, mĩario ĩrĩa mararia, na nginya Prime Minister gwĩtwo Rai, Raila, reke mĩario ĩyo yagĩrĩre. Ngai ithe witũ nĩ ndakũnengera maũndũ mothe. Ndahoera conference ya atumia kũrĩa Rũthĩngĩtĩ, kũrĩa kwa Bishop Samuel Chege, kũrĩa ndũrĩte ndungatĩte, nga conference ya kuma mweri 16 nginya 19 nĩ ũgeka maũndũ ma magegania kũu Gĩkũyũ. Nĩ ndamĩhoera o nayo, andũ makiuma Mombasa na kũrĩa guothe kũngĩ mekuma, nĩ ndamahoera o nao na arĩa angĩ othe nĩ ndamahoera. Mwathani, twahoera mũthenya wa ũmũthĩ, irathimo ciaku nĩ itwarane na andũ aku. Nĩ ndaruma maũndũ mothe moru njĩra-inĩ, kũu wĩra-inĩ mararuta, nĩ marute na mone, nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũtugi. Ngai thĩ witũ Jehova,

amen ngai wĩ mwega mahinda